imi hamaifanira kudaro zvonai honai inini haunai ndikagwisane ndikadana tsano vakumusha tikatsvakira basa handizo izvezvi tsano vafara kudi kurendawo mba kwava ande izvezvi ande toda kuitawo nyaya dzedu ande izve muziva kuti tovakaimba toda kudii ande todada maplans atingamboiti varimo apa chiiko imini atonga monetsa mwana Ah, now Sophie, chiko newe. Izvezvi dzava four months andiyo. Tadana tsano, vakumusha uko, vari mamomba andiyo. Vaita zvokufudza momba, vaita zvokuruma donja andiyo. Kuno kuda kwava basa andiyo. Izvezvi tiri kuti ichi chivapo uchi tatsvakira imbawo handiti.

Sawira, ona Sawira. Mashoko ako ndokuteerera. Ndakura kuda uchiona ndakura kuda soka.
Handisi kureva kuti chi but nzwisisa. Eh, eh, Panyaya dza dza tezvara vako ne eh. na sisi wako iwe nzwisisa. Ona baba na kunyanya.
Baba ipapo ipapo ndoti sorry hangu konana chichana. But nyau na uri kunetsa ndiyekuti Elendas wangu anga achiti hey, takawandisa saka tofara kukwedzera chi mahara handiti saka nhau yanga iri kwende kuti chii ina ndagara ndokutsvagira chiimba ukwandika then kuitira kuti landlord asadi asapopote chete asi kuti mongoziva kuti vakadziwo tsano eh, izvezvi ndatsunyiwa tsunyiwa kurohwa rohwa izvezvi onai foni yangu yafa zviri nani kuti mundiudze zvine zvichiitika paground than kuti mosara kupopotedzana mandiburitsa mubamuromai

ndarohwa tsano honai hembe yangu dambuka kurohwa honai foni kufa iyi ndarohwa asi nhau hapana nyaya
zvinhu zvinotaurirwana zvitsano ini ndiripo panapa mazuva ese moti kugara nemondiudza tsano wanyadzisa sahwira wanyadzisa wanyadzisa
Asi muti wakada mutondi respect apa umba kwedu sisi wangu makauya mchitora kusina kusa mari. Ah, ipapo sorry baba.
But ona mani sisi ka pamuromo hapa mharu nenhunzi. Sike vanodya magaka anovava. Inini chaku chaku anditokwanisi ini. Ukuvaudza animoona. Asi kuti ndiye ndichingotaura kuti hauna itsano. Totsvakira imba but havanzwe. Animoona. But nyaya hapana tsano ndiyo ibaba ka. Tsano mofarira kuripa nezvamunoita. Sawira haufarira kutaura handiti kana ndataura ngaachiguma nhasi handiti baba.
Unoona pane zvimwe zvinhu zvekuti unotanga vanzwisisa vana vacheche vachangoroorana vasati vagara mubodo bodo hazvinzwarwo nemwana kugara nevanhu vanenge vatori vana venyu unonzwa zvazvo

zvandirespected ritezvara vako uzvinzwa ukatiitira ngozi umba kwedu but hapana chakaipa baba mungainda zvenyu ka aiwa wona mdara murikuona murikuona vatoinda vari kuzanyadza mona eh? maganekuya unoita iwaye unoona iwewe ndaa ndakatoti ndazvowanira mwana wangu munopedzisira maurayira naumba ndoitaura sei nyaya yakadaro sahwina baba inzwaya ndi izvi zvitaura dzava four months tezvara vangu achivatava ah, magariro ako haiti mani iwe mzumberi ini ndinonzwisisa mari uchitonetseka nekudzibhadhara futi sahwira yaimbadara dzidi bongozo dzomba Inzwa manje sawira izvezvika baba vangu ndogarisana navo mimi sawira zvese tiinoita asika izvezvika dzava four months bota ndikukwana izvo zvinhu ndoona setsano varaaona ah, zvesau ndakamudana ndikati tsano vekunomite kuite basa asi sista vake akatika nokudii kuti vatsvake kana imba zvayo havamashaiwanisira kwayo here namadam yokutaudza moona ndataura navo but ndatokunywa tokunya hazviite kuti ah. inini ndina ndina madam ah. titezvara apa ah, animona eh. chero takaida kuronga zvemari mangwanofuma vafuma vaba

hauna kuroora mhuka vakadzi vose ndozvavanozvavarezama dzavo but ndara kubva ndichigara mukadzi wenyu hasa ndambomwa chichi vatete